on day. You go to buffet. You might get so come on your bed. Body on check check. hello hello my people una well done o i no know when this uh, message dey meet you whether na morning abi na for night e dey meet you o but anytime when e meet you i say well done my name na bb i don come again with wetin i wan tell una today okay so this channel as you know na about relationships na about marriage and na about um you know um um friendship generally now you be young girl you don you don finish school you don finish everything wey you dey do you come dey stay you know say here for Africa Nigeria wey we dey like this when person don finish school the next thing wey dem dey want na make dem see say him don marry so you you don stay now for your own you get one boyfriend wey be say you and am don stay till una don dey seven years te- eight years you dey even go nine years now you and that boyfriend una still dey for relationship una never begin dey talk how una go go do anything you stay there with am you dey sleep with am you dey get belle you dey comot the belle You dey comot belle for boyfriend wey never marry you, make you dey know sey na wetin you dey do na yourself you dey harm o, you no dey harm the man. The man no be him you dey harm because at the end of the day, the wahala wey go happen to you, the man fit no dey there. When you and man don dey for relationship one one one month, two month reach one year reach two years reach three years reach seven years una never marry wetin you dey dey for that kind relationship dey do wetin you dey wait for in fact as una don stay reach anytime wey you talk about marriage him go begin dey frown face say wetin you dey hurry why you dey desperate wetin you dey rush for make you know say that relationship no dey okay for you o any man wey want you eh him go do quick quick make you and am make una go see una parents so that una go begin dey talk as una go take start When you don enter man hand wey be say everyday you dey talk, him dey talk about money. I know say na money dem dey take marry oh. But if you you don ready say you you wan be with man and everything wey this man dey talk about na money money money money you don stay with am. I dey see women wey dey stay for relationship one year, two years, three years, four years, five years. Wetin you dey stay for that kind relationship dey do? Wetin you wan be grandmama for relationship? um you no know sey you na woman, you no know sey you you no get time the way wey the man get. When the man stay even sixty years the man fit still marry, im go dey okay. Even seventy years the man go still marry, im go still dey okay o. Im sperm go still dey work, e fit get children but your own from thirty five, forty now e go get as e come dey be you um you no fit born you you go dey like sey when your eggs don dey reduce you no go fit born pikin wetin you dey stay for that kind relationship babe when you don dey relationship man no take you serious you don dey relationship una dey go everyday the worst thing be sey this man dey come everyday e go say open leg e go enter open leg e go enter e go enter e go give you belle you go comot am e go give you belle you go comot am make you know sey as life sweet you now no be so e dey dey oo make you no come be person wey be sey go end up now go enter man house, you no go fit get pikin. All dis belle wey you dey comot dey comot dey comot dey comot so e dey harm you, e dey harm you, e dey harm your reproductive um system. I don see plenty women wey be sey dem don marry, dem don come time don reach wey dem don see dat real man wey love dem, pikin come be problem. Make you no be dat kain person. If you dey relationship, you get work wey you dey work, you get one boyfriend wey you tell am sey make una marry, e dey turn turn you, make you know sey you go e no go dey bad for you to begin to replan your life eh e no go dey bad for you to begin dey replan your life make you know say the person no no no no want you sometimes you know say as e dey do us na so e dey do them too they no go know say wetin they get now dey okay dey fine they go dey think say better one dey outside until e don late make you no let man carry you play this kind thing wey they dey play If you dey with man, man wan marry you, wetin be sey you go get belle now, you you go tell him make e go comot am, you go get belle, you go tell him make e go comot am and you you dey happy, you sey you love. Make I tell you something, love is not enough for you to marry oh. Make I tell you, love when it comes to marriage, love is not enough. Man no dey treat you well, e no dey take care of you, e no want even settle down with you, e dey make you dey comot belle, comot belle, comot belle. You think sey dat man wan marry you? Im no wan marry you, im no take you do anything him just dey keep you there dey use you at the end of the day him go dump you go waka and you go say him don do you bad when be say God don show you all the signs you no gree take am make you begin to find how you go do your life make your life better for you young girl I dey tell you now now na time wey you go begin you go begin dey find how you go get your own man make you settle down with am oh. E no dey dey easy wey dey don wey you don grow dey reach that thirty five, forty, forty five, e no dey dey easy. You go even go beyond your standard because you wan settle down. This na best time wey be sey you go choose that person wey you want settle. If you never get money, make una struggle together, make una settle, make una begin dey build una family. And if you start to give get your children early, e better for you. before you go say make you reach 50 sef dem they don't strong they don't stay they don't strong for ground they don't gallant they don't they don't reach to even take care of you or take care of themselves sef so no wetin you dey wait for you go dey runs here runs there people go dey connect you to men wey dem dey sleep with you wetin you dey carry the money do at the end of the day the money no go be anything for you eh make you find person wey you and am una go sit down make una settle down na wetin me I bring this evening make I come tell una be this o na wetin I wan tell una this evening be this my my my young girl abeg make you listen to wetin I dey tell you you hear God go bless you that when you desire you go find in Jesus name amen.